Wieħed mill-kittieba ewlenin li ħarġu mill-moviment tas-snin sittin u sebgħin huwa Achille Mizzi, li fost l-oħrajn huwa magħruf għat-tlaqqigħ tax-xjenza u l-emozzjoni fil-vrus inċiżivi tiegħu.
Jien naħseb L-iktar tekniki li jispikkaw f'dal-poeta huma l-ħila tiegħu li juża vuċi solenni però b'laqta parodika, b'laqta sardonika. Kien hemm min ħaseb li Achille Mizzi huwa dal-poeta li qed jippreżenta lilu nnifsu b'dil-vuċi orakulari, profetika, pretensjuża, epika, kważi divina. Imma naħseb ma nnotawx illi 'l hemm u 'l hawn f'dan f'dil-vuċi tibda toħroġ laqta ftit iktar ironika li tironizza lilha nnifisha. U allura huwa dal-poeta matur bħala vuċi fis-sens illi l-vuċi tiegħu jagħmilha orakulari u fl-istess waqt Twaqqa' ftit lilha nnifisha anki għas-suffjett, tipparodizza lilha nnifisha. Achille Mizzi għandu diversi motivi li jispikkaw. Waħda, wieħed minnhom, motiv minnhom huwa il-figuri mitoloġiċi. Huwa poeta li għalkemm aħna ngħidulu modern, fil-fatt mar lura fiż-żmien, għandu ħafna referenzi għall-mitoloġija Griega, il-mitoloġija Eġizzjana u l-mitoloġija ta' tribujiet Nordiċi tal-Ġermanja antika. Huwa għalhekk poeta illi qabad il-motivi tiegħu minn figuri u persunaġġi arketipali, pereżempju Venere, Żeus, imma wkoll l-alla Anubis mill-mitoloġija Eġizzjana. Ukoll il-Valkiri, per eżempju, f'poeżija minnhom, il-Valkiri huma dawk il-figuri li gwerrier Ġermaniż u sejjer għall-gwerra jekk jarahom b'żiemel qegħdin ilepptu maġenbu, ifisser li f'dik il-battalja hu se jmut. U allura l-valkiri kienu bħal din it-teħbira tal-mewt qabel battalja. Għandu motiv ieħor interessanti immens li huwa l-impuls innifsu tal-ħajja, li Akelemizzi jarah fil-jnaf werqa li qed tinbet, jarah ukoll f'alla, Bħala l-Ħallieq Suprem, l-Artist, li l-kapulavur il-kbir tiegħu huwa l-ħolqien, jaraħ ukoll fil-mużika. Dan l-impuls anki l-Emizzi jsibu wkoll f'ritwali antiki, reliġjużi antiki. Jiġifieri għalih, żifna tribali, pereżempju, fl-Amażonja, hija parti minn dan ir-ritmu, l-impuls tal-ħajja. U dan mhux jidher biss fil-poeżiji tiegħu, però jinħass permezz tal-mod kif jikkontrolla r-ritmu u r-rima tal-poeżija, jiġifieri dal-impuls tal-ħajja ma jagħtihx bi xbiehat biss imma jagħtih ukoll bil-mixja melodjuża, ewfonika, metrika tal-poeżija. U mbagħad għandu motiv ieħor li huwa interessanti ħafna il-għaliex huwa topiku ħafna li huwa id-dinja ta' teknoloġija, d-dinja nukleari, tad-diżastri wkoll nukleari moderna. U hawnhekk Achille Mizzi ma jifridx il-mitoloġija mill-teknoloġija, anzi, f'poeżija waħda ssib figuri mitoloġiċi qegħdin jitkomplew b'figuri oħrajn tal-magna mill-industrija tal-karozza, tal-mezzi ta' trasport modern, imma wkoll tad-diżastri moderni l-iktar nukleari. Li hu interessanti f'dal-motiv huwa il-mod rikorrenti, ripetut, kif il-poeta jippreżenta Il-beżgħat tagħna llum, pereżempju, minn aċċident nukleari, bħallikieku huma tkomplija tal-mitoloġija antika. Jiġifieri, qisna aħna għadna fl-istess miti Griegi u qed inwettquhom permezz ta' mitoloġija moderna. Motiv ieħor huwa r-reliġjon Nisranija. Però Killer Mizzi hawnhekk għandu mod verament oriġinali kif jippreżenta da l-iżvilupp tematiku, għan sejjaħlu hekk għax mhix tema magħluqa, jippreżenta l-esperjenza reliġjuża bħala esperjenza essenzjalment senswali li tiġi mit-tiġrib karnali mhux minn spirtu Dekartjan maqtugħ mill-ġisem, mhux minn ruħ jew minn bniedem ħassieb maqtugħ mir-realtà karnali, mill-ġibdiet karnali tiegħu. U allura f'poeżiji bħal f'San Ġwann, pereżempju, li qed biha qed jirreferi għall-Katidral tagħna, f'San Ġwann, Hu jippreżenta lilu nnifsu qiegħed l-ewwel josserva r-rit nisrani, imma mbagħad f'dak ir-rit nisrani meta jiftaħ il-Missal jibda anke jinteressa ruħu f'Eva pereżempju għarwiena U minn hemmhekk qisu jaqbad kanal ieħor iktar karnali li bih jibda jfittex id-divin. Dawn huma mumenti interessanti mhux il-għaliex ineħħu l-element sagru mit-tempju imma il-għaliex isibu s-sagru f'dak li hu uman.